Salam hormatly watandaşlar Zdravstwuyte dragiý Türkmenistancy Men bu gün e, ýurduň başyna gelen pajygaly ýagdaý ýurduň her çüňkünden bir däl, iki däl, on däl, ýüzläp adam ölýär. Ýüzläp. Eziz jemagat, Hormatly adamlar! Türkmenistanyň raýatlary! Bi e şu belaň e ýurt başyna geleni bäri indi Türkmenistanda ýekeje oba, he ýekeje şäher, ýekeje köçe Şu keseliň ýokmadyk maşgalasy ýok diýen ýaly. Hemme adamlar kesel keseldir. Eger men kesellemok diýenlerem bar, entäk oňa ýokuşandygyny bilmän ýörler. Pandemiýa aldy Türkmenistany. Şoň üçin men şu ýakynlarda nä meň öz dogan-garyndaşlarymyzdan, tanyş-bilişlerimden aýrylanlary bar, özem şol kesel Öýken ilkära hygylýar soňam ýüregine urýar. Ä ölen adamlar näme jaýlary jennetde bolsun bi bu durmuşy şul a haramdagyň şu belabaşyň derdinden hüçütliginiň derdinden şu wagtyndan öň bu dünýeden ötmeli bolan adamlaň dogan garnaşlaryna aýtjak sözüm Ýatan ýerleri ýagty bolsun imanlary hemra bolsun jaýlary jennetde bolsun ýöne eziz jemagat halkymyz Türkmenistanyň raýatlary diňe türkmen däl ýa özbek tatar däl hemmesi biz beýtirip haçana çenli muny çydaly haçana çenli muny bi ýöne äkidip jaýlap ýörsüňiz arada bir tanyş oglan aýtdy maňa Agam diýdi, şu näme üçin diýdi, men syn etdim muny beýleki Merkezi Aziýanyň şol milletleriň içinde şu nakyl ýok, türkmende bar şol. Hä? Agyryňa çydasaň müň ýaşa diýilýär. Mundan beterem bir agyry bomy? Hä? Gölegçini äkidip çogalynda jaýlap oturan oglanyň biri aýtdy, her iki munutdan girýär täze gölegçiler. Her iki muntdan, pikir ediň şol iki muntdan bolman bäş muntdan gelýäýenede, şo çogundaky şol gonamçylyga, sagatda on iki jeset gelýä. On sagatda ýüz ýigrimi adam, daňdan altydan agşam alta çenli şol gün batýança şol jaýlanýan bolsa, eýýäm bir ýüz kyrk dört adam bolýar. Ýekeje gonamçylykda. Bu boljak zat däl-ä, bu ahyry muňa bir nähilem bolsa bar-a, bir hereket etmeli bor-a muňa. O ýöne bar-a oglanlar gelýärler, kimsi bar-a käbämi ýitirdim diýýär, kimsi kakamy jaýladym. O ýurduň daşynda gezip ýörenler binä jaýlamaga-da ýetişmedik, barybam bilemiz-ak. Men ykdysadyýetçi, özüm-ä merkezi stat uprawleniýesinde işlän adam-a men. Men bu zatlaň bara hasabyny gaty tiz çykarýan. Orta hasap bilen biziň şu wagt iň bolmanda bir ýüz kyrk üç müň adam şu wagt ölen adamlaň sany. Bir ýarym million adam eýýäm kesellänleri. Her gün bolmanda bir ýarym müňden kän artykmaç täze kesel ýokuşan adamlaň sany. Kelläň ýerindemi-ow? Hä? O sen näme millete eşegiň gyňyrlygyny görkezýäň? Hä? Şindem ýok diýjek bolýaňmy? O aýyň birine milletiň öňüne çykan bolup maska ýok ol olara bara hakyl öwreden bolup ýörsüňiz bu halka sen. Hä? Ondan mundan nakyl ok öwreden bolup ýörsüň. Sen ilki özüň bir öwren-ä. Sen bulara bar-a, ondan-mundan şu özüňi ýuwmurlamaň ýoluny gözleýäň. Men türkmençeläp aýdaýyn saňa göni. Oturak göte arpa-çörek bahana. Düşnüklimi? Emelsiz! Emelsiz! Eşegi minip bilmez, otdan goýar. Bolýa şeýdýäýin saňa. Sen bir edepsizligiň iň aňyrbaşy erbetligi şol hötjötlik sende şol hötjötlik bara ha sende hiç adamkärçilik ýok heý görýäňmi sen daşyňy töwra. Men haramdag saňa ýüzlenjek bolýan. Seň şu milletiň başyna gelen belalaň hemmesiniň jogapkäri sen. Ýigrimi iki ýyla golaý sen şol bizde saglygy saklaýyş ministrlik seň eliňde. Şol ministr bolaňda-da, wise-premýer bolaňda-da, indi ýurt başyna geleňsoňam, seň eliňde, ýurdy ýykan sen, ýurduň başyna bela getiren sen, halky gyrana salan sen. Düşnüklimi? Sen bela başy, sen prezident däl, sen hakyky bela başy. Ilkäre geldiň-de, wara, bul adamlaň öýünden, bu antenalaryna ýapyşan bolduň. Kommerçiskisine ýapyşan bolduň. A gapdaldaky salan jaýlaryna ýapyşdyň. Soňundan bu howlyň içindäki baglary aýyran bolduň. Byssyda baglary baryny kesdirdiň, çapdyrdyň. Men özüm gördüm o zatlary. Pažarny maşyn geçenak diýen bolup ýördüň. Sen ondan soň adamlaň biznesine deg uradyň. Bu dogan garnaşyň, ýegenleň goýberdiň-de ýurdy bar-a elime aldym diýip kelläň göçdä seň. Eger-de muňalak ýagdaý düşen bolsa sen näme üçin şuwagt şu pajygaly ýagdaýda Adatdan daşary bir komissiýa işläýmeli hökman. Ýurduň her ýurt bolaýsa nirde pandemiýa derdinden pandemiýaň derdinden lagdaun bolsa hökmany suratda adamlar öýünde oturýa olara aňyrdan şol maşynly şolaň iýjek içjegini getirýäler diňe telefon edäýmeli sen bolsa bazarlary ýapyp ýörsiň adamlar iýmeli dälmi Näme etmeli bular? Sen o taýda gelen bolup, aýyň birine ol o taýda hemmesine bi çagalar birinji sentýabrda nämen gutlaýan, studentler gutlaýan, hemmesem maskasyz otyr. Näme, on gün eýýäm üýtgäýdimi? Seň kakaň bi nemesini belli güni belläp ýörkäň-ä, bi ol agzy ýaşmaklydy olaň. Akja. Sen meni seredýäniňe men gaty begenýän. Diýmek, sen meni diňleýäň. Men iki müň on bäşden bäri aýda ugradym. Şolar seň öňüňde eplenýärler. Sen indi muny, mümkin, eplenýändirler. Ýöne indi görkedeňak telewizorda. Şeýtrap hakyllanyp ugra sen, ýola gir. Düşnüklimi? A bärde näme, muna maska bar diýsem indi ýok diýjek welagmy? Hä? Koronawirus ýokmy ýurduň içinde? Guduzladyňmy sen? Näme bolýar saňa? Sen öz bütin maşgalaňy, tohumyň tijiňi sen aldyňda Pfizer bilen beýleki Moderna bilen priwiwkadan geçirdiňde indi hondan bärde bolup ýörsüň. A bu millete näme getirdiň? Haýsy priwiwkany getirdiň? Haýsy waksinany getirdiň? Waksinany getirseň oňa bara hany doktorlarymyz? Sen geleniň bäri şu taýda bara nähili professorlar bardy? Nähili bi ýanky medisinaň işgärleri bardy? Baryny dargatdyň. Baryny dargatdyň. Bulara ni düzüwli okuw beriljek adam ýoga indi. Çäreden çärä kowalap ýörsüň bulary. Milleti nädip ýörsüň? Hä? Aňyrda iki metr saklamalymyşyn bir ýerde kazyýeti ýa-da bir nirede bir neme edara bolsa. Iki metrden bärde durmaly däl. Emma bulary býujet işgärlerini özüňe gul etdiň. Gapy gul edip saklaýaň olary sebäbi gorkuzýaň. Býujetden mara ondan aýrylsa iýjegi-içjegi ýok olaň. Olaram ondan ýa Türkiýä ýa Russiýada gitmeli. Adamlaň ýaşajak ýeri, iýjek çöregi ýok. Düşnüklimi? Bu çöregiň sen pikiri-de bolsa, bu iň bolmanda pensiýa alýanlaň bar alýan aýlygy bir jemi şeýle geçirseň aýyna otuz dollar-a ol. On günde ýetýä şol. Ömrüni işläp saňa ýurda hyzmat eden adamlaň iýjek-içjeginiň on günde ýetýä otuz dollar. Günde üç dollrdan. Seň eden işleň entäk taryhda ýekeje-de ýolbaşçyň edeni ýok. Her hili dünýede diktator bolandyr. Ýöne sen ýalak milletini aç saklap, milletini hor-homsuz saklan ýokdur. Kaddafi bolsun, beýleki bolsun, Yrakdaky bolsun, bu açlygy, beýtirip keselçiligi başyna, milletiň başyna getiren ýog-a. O nähili ýok ol pandemiýa? O näme üçin sende ýok? Hä? Onda bu ölýän adamlar nirden ölýär bular? Sen bärde bular bara indi üýşen ýerinde şol indi maskaly gezmelimişin diýýä. Emma welin býujetiň işgärlerini pagta ýygmaga kowalap ýörsüň-ä. Pagta kowalap ugradyňda awtobusyň içine kyrklap, ýüzläp adam salýaň. Biri-birine gysylyşyp otyrlar. Kyrk litr suw berýäň şolara. Ýüz adama kyrk litr suw akydýarlar şo taýda. Hemmesem bir ýerden içýärler şo suwy. Sen bilýäňmi şony? Hä? Habaryň barmy seniň? Sen bir zada düşün. Bu zatlaň hiç haçanam ýöne gutarmaz bi. Sen öz ýanyňdan mara ýarag bardyr, ýa seň arkaňda adam bardyr. Dogry. Sen mara adamlaň bi seniň töweregiňden, bu adamlardan habary ýokdur diýip pikir edýänsiň. Emma syn edýän bolsaň biziň habarymyz bardyr. Hemmesi aýdandyr, Hä, sen ölüpsiň diýip. Ýöne Geldi käriz aýdan däldir. Näme üçin aýdanok, meň habarym bar, seň nide? Hä? Isgender Müllikowy basdyň, gapdalyndan üç-dört sany adamyny basdyň. Ýöne sen ýekeje ädimiň nirä gymyllasaňam biziň habarymyz bar. Bizi ýalňyşdyran ýeriň ýokdur. Janyň çyksyn! Düşnüklimi? Janyň çyksa-da bize habar gelýä. Bize ynanýalar. Saňa-da aýdýan men. O seň gapdalyňdaky tilkiň bar. Daşary ýurt ministri Raşid Meredow, Saňa-da aýdýan, o sen bar-a talibanlar bilen beýlekiler bilen aram gowy, gerek bolsa gaçaryn diýip pikir etmegin. Bir ädim edip ýetişmersiň. Çary kel! Ömrüňi sen şoň töwereginde, ömrüňi sen şo prezidentiň şol ýanky neme jan penasynyň töweregine men bilýän-ä. Hä, senem meni gaty gowy tanýaň. Gaty gowy tanýaň Gökdepeli. Keçelerden näme sen? Hä, Juma keçäň garnaşysyň-da. Men siziň hemmäňize belet. Bu zatlar, şu edilip ýören zatlar, bu milletiň gyrgynçylygy gowluk bilen gutarmaz. Näçe özüňe siz edäýiň waktsina, waktsina kömek etmez. Belaň nireden gelip, haýsy tarapdan geljeginem bilmersiňiz. Milletiň öňünde durubam bilmersiňiz siz. Düşnüklimi? Siz milleti şu durşuna gyryp, şu güne salyp beren bolsaňyz, iru-giç jogap bermeli borsuňyz. Pagon göterip ýören ýigitler men size-de ýüzlenýän. Gaçmaga ýetişmersiňiz. Eger siziň bara päliňiz azyp hana nökerlik edýän bolsaňyz, Onda halkyň öňünde jogap berersiňiz. Gowja pikirleniň edýän işiňizi. Ir-u-giç jogap bermeli borsuňyz. Halkyň haky bar. Narod imeýit prawa. Hazal ýolu abat ýolu atlanan eýwa atlanan eýwa.